Туймазы театры яшь театрлардан. Шулай булуга карамастан, аның тәүге артистлары инде тирән тәҗрибә туплап өлгерде. Күпләре югары хөкүмәт бәһасы йөртә. Минем бүгенге әңгәмәдәшем Башкортостанның халык артисткасы Маргарита Сидорова да шушы театрга 30 ел иҗатын салды. Актрисаның олы талантын күреп, аны күп тапкырлар олы шәһәрләрдәге театрларга дәштеләр. Ләкин ул бу тәкъдимнәрне кабул итмәде. Туган театрына, коллективына һәрчак тугры калды. Бүген форсаттан файдаланып, актрисага берничә сорау биреп узасым килә. Маргарита, сезне Туймазы театрына нинди җилләр ташлады? Туксанынчы елны мин Стәрлетамак агарту училищесында укый идем. Шулвакыт бүлмәгә Ильяс Греевич килеп керде. Менә, ди, Маргарита, ди, Туймазы шәһәрендә театр ачылды, ди. Мин сине эшкә чакырырга килдем, ди. Аиләс Грейч безнең, заманында безнең группаны җыеп, режиссерский группаны инде, башкортларны укытты, ә мин рус группасында укыдым. Мин, ди, синең эшләреңне беләм, ди, дипломыңны карадым, ди. Әйдә, сине, ди, анда, ди, роль көтә, ди. Алар Мирхәйдәр Фәйзинең Ак калфак спектакле өстендә эшләгәннәр. Мин әйтәм, минем бит әле тел белән дә начаррак, ничегрәк булыр микән соң, димен. Ярар, курыкма, өйрәтербез, ди. Шулай итеп мин Туймазы шәһәренә укуны бетергәч кайтып төштем. Барам инде, ул вакытта безнең театр Суворова шестьта урнашкан иде. Кулда кызыл диплом, килеп кердем, утыралар артистлар, репетиция бара. Бер җиде-сигез кеше генә, Ильяс Гәрәч мине таныштырды. Менә утырдым инде репетициядә, кызык, бармысы да кызыксындыра. Бәләкәй генә актовый зал. Кил әле монда, ди, бүген, ди, егерме тугызынчы декабрь, ди. Син, ди, кайт, ял ит, Яңа елны үткәр. Ә шуннан соң инде икенче январьда килеп урнашырсың, ди. Сезгә, ди, анда, ди, өч кызга квартира бар, ди. Шунда урнаш. Мин әйтәм, ярар, алай булгач. Бардым инде, урнаштым. Ике кыз тора, Лера Сөләйманова, Римма Кальметьева, Уфа кызы. Шулай итеп әйберләрен калдырдым да кайтып киттем авылга. Ә ул вакытны Яңа ел икешәр генә көн була иде. Утыз бере, бере. Икесе инде мин килеп иртән иртүк урнаштым. Шулай итеп минем Туймазы театрында эшем башланды. Ул елны без шушы Ак калфакны чыгардык. Шуннан инде Габдулла Тукайның Кәҗә белән сарык әкиятен һәм дә инде Җомга вәгазе исемле театраль тамаша. Беренче сезонны без ачып җибәрдек ундүртенче декабрьдә, нәкъ минем туган көнемдә. Әйе, гомерлеккә истә калырлык туган көн булган инде бу. Маргарита Утыз елдан артык эшләү дәверендә авырлыклар да булгандыр инде? Булмады түгел инде, булды. Әле менә истә, 92 нче елны безнең театрга баш режиссер итеп Алик Касыймовичны куйдылар. Без тотындык Аяз Гыйләҗевның Өч аршин җир спектакленә. Мин уйныйм яшь Шәмсегаянны. Һәм дә инде Мирвәлинең төшенә керә. Һәрвакыт яшь кыз, аны да башкарам. Хәзер спектакль эшләнеп беткән. Нишләптер безнең төп героиня кайтып китте Уфага үз эшләре белән. Премьерага өч көн калган, ә ул элемтәгә чыкмый. Юк та юк, бәй безнекеләр аптырашка калдылар. Хәзер мине Ильяс Гәрәевич белән Алик Касыймович чакырып алдылар да бүлмәләренә. Менә шулай-шулай, Маргарита, нәрсә эшләргә дә белмибез. Син булдыра аласыңмы? ди. Лизга җитә инде. Мин әйтәм, булдырам, нишләп булдырмаска? Ә ул вакытта мин өстәмә эш алып бара идем, реквизитор эше. Ул вакытта инде кем нәрсә булдыра ала, кем костюмер, кем бутафор, барысын да үзебез эшли торган идек. Булдырам, булдырам, әйтәм, Ильяс Гәрәевич. Алар миңа карап тордылар да, Син, Маргарита, аңламадың бугай, диләр. Без сиңа Карт Шәмсәгаянне уйнарга тәкъдим итәбез, ди инде. Мин инде телсез калдым, аптырадым. Ничек инде, мин әйтәм, өч көн калды премьерага, Карт Шәмсәгаянне, мин бит әле бик яшь андый рольләр уйнарга, дим инде. Син булдырасың, диләр. Сез инде шулай итеп реквизиторша да, яшь Шәмсегаян да, Карт Шәмсегаян да булдыгыз. Әйе, тагын теге кызны да уйныйм әле. Ә, Өч роль. әйе, өч роль. Өч роль. Шуннан соң, мин әйтәм, өч көн калды, бик әз вакыт. Менә хәзер күчереп ал, рольне яклый башла, ди. Син спектакльне беләсең, әйдә, тотын. Ул вакытта тел белән дә начаррак бит инде. Текст зур, көне-төне сүз ятлыйм. Шулай итеп без өч яшел җирне өч көн эчендә эшләп чыгардык. Премьера узды, халыкка ошады. Теге ханым килде бит инде хәзер ничәдер көн үткәчтен, барыбер аңа бирмәделәр рольне. Шул килеш мин эшләдем инде өч рольне. Авырлык дигәннән инде әйтәм, авыр булган шушы тел дә, шушы өч образны уйнавы да берьюлы авыррак булды инде. Яшь кенә, тәҗрибәсез актриса, Тәҗрибә җитешмәгәнлектән әле белем дә җитешми бит әле. Әйе. Ышандырдылар. Бигрәк тә картайган Шәмсегаянны. Шуннан соң инде 93 нче елны безне Иләсгрәч җыйды да, Болай булмый, ди, сезгә укырга кирәк, югары белем алырга кирәк, ди. Әлбәттә. Мин ул вакытта авырлы. Мин әйтәм, ничек инде мин авыр, авырлык килеш укырга керәм, менә керәсең, мэрэрэтэ керәсең, керергә кирәк, укырга кирәк сиңа, ди. Мин әйтәм, ярар, ярар, без инде экзаменны үттек, мине шул килеш алдылар, киттек беренче сессиягә ук, укып кайттык. Хәзер көз көне минем балам туды, мин өйдә утырам, кышкы сессиягә әзерләнәм. Бермәлне Илязгәрич килеп керде, тормыш иптәше Рида белән. Нәрсә эшлибез, Маргарита, ди, рольләрең күп, кем синең рольләрең уйный, ди. Мин әйтәм, белмим инде, мин бит бала белән утырам, дидем. Нәрсә эшләргә соң мин, Адель? Бәй, мин әйтәм, мин риза чыгарга эшкә. Чыгам, дим. Әйе, әйдә, балаңа кырык көн тулгач, эшкә чык син, ди. Шулай итеп, баланы күтәрдем дә килдем театрга. Чын мәгънәсендә театрны үзенең эшен яраткан кеше генә Шулай кечкенә баласы белән дә эшкә чыгарга әзер булып, үзен ниндидер мәгънәдә хәтта каһарман итәргә әзер була торгандыр, әйеме? Театр белән яши идек без. Сез чын мәгънәсендә Туймазы театрына нигез салучы дигән исемгә лаек, Маргарита. Рәхмәт. Шуннан соң шушы баланы күтәреп килдем дә, ул көнне театрда Туфан Миннуллинның Илгизәр пресвирасы бара. Әйе. Төп рольдә Светлана Мухаметдинова белән Фәзил Мухаметдиновлар уйныйлар. Менә Вера һәм Илгизәр бит инде. Света әйтә, Әйдә, Маргарита, ди, балаңны күтәреп чыгам, ди, сәхнәгә. Әйе. Ә спектакль азагында бит инде ул бала белән кайта. Әйтәм, Әйдә, беркемгә дә әйтмик, ди. Бу Үзенчә бер батырлык та булып, булып торгандыр. Батырлык, кыюлык дим. Әйе, кыюлык. Хәзер Светлана чыкты бит инде сәхнәгә. Ул калтырый, мин калтырыйм, икәү генә беләбез бит инде. Теге баланың бер тавыш чыкмады. Хәзер спектакль бетте, чыктык бит инде, хәзер кешеләргә әйттек, берсе ышанмый тегеңә. Светлана әйтә, Эх, шунда бер тапкыр чинап куйган булса, кеше ышаныр иде, ди. Әйе. Бик ярар иде. Әйтә, аны акырмавы да тагы да яхшырак. Әйе, аны Ә акыра башласа, әйе. Татып булмаса. Шулай итеп, мин бала белән эшкә чыктым. Көн саен эшкә барам. Иртән барам, көндез кайтам, обедтан соң тагы барам, кичтән тагы кайтам баланы өстерәп. Көн буена бала йоклый. Төн җитсә, акыра башлый. Төне буена мин баласын көтеп чыгам. Иртәнге якта тагы китәм тегене күтәреп. Шулай итеп, эшли-эшли, бала бик чирли торган иде инде еш кына. Авыр булды инде шул яклап. Февраль аенда шушы Илгизәр Преснер белән без барабыз фестивальгә Стәрлетамак шәһәренә. Ул вакытта театр язы фестивале дүрт ел саен була инде. Шушы елны без чакырулы булдык шул фестивальгә. Нинди спектакль белән? Илгизәр Песцеров. Мин Нинаны уйныйм. Шул рольне нык яратып уйнадым инде, миңа теге якын, рус хатыны бит инде. Миңа бөтен якка да якын инде бу образ. Икенче көнне иртән үк китерергә тиешбез. Күрше апа килеп керде дә, Мин, ди, Маргарита, сиңа, ди, олама хәбәр китердем әле, ди. Нәрсә булды, димен, синең, ди, атаң үлгән бит, ди. Әй, Ходаем, дидем, хәзер нәрсә эшләргә? Бала бәләкәй, Иртән кич юлга чыгарга тиешбез бит инде. Шуннан соң бер иптәш кызның апасы яңа гына бәбәй тапкан иде, бала имезе. Шуны тиз генә чакырып китердек тә, аңа балан тоттырдым да, мине машина белән кайтарып куйдылар авылга. Син кайт, күмәргә тиеш идек инде әтиемне. Җирлә дә, без синең артыңнан тагын килеп алырбыз да, Стәрлетамакка барасың син, ди. Бәлки бармамын, димен, минем бит метәм дублер бар. Зөлфия Шәйхуллина уйный иде инде мин Юк, Маргарита, фестиваль, син барасың, ди. Икенче көнне минем арттан машина килде, алып киттеләр Стәрлетамакка. Шушындый кәеф белән, шушындый генә. Кайгылы килеш, фестивальдә спектакль уйнап чыктыгыз инде. Әйе, уйнап чыктым. Баланы уйлыйм, әтием битен дә җирләп кенә килдем. Шулай итеп, фестивальдән җөреп кайтканнан соң, Апрель азагында яңадан Ильяс Горевич мине кабинетына чакыра. Менә Маргарита безнекеләр инде кышкы сессияне дә укып кайттылар. Хәзер яз сессиясе бетә. Әле син икесенең берсенә дә бармадың. Әгәр дә инде экзаменга да бармасаң, син төшеп каласың, ди. Әй, мин әйтәм, тагын нәрсә эшләргә инде, бала бит инде һаман да бәләкәй. Гел чирләп тора, Әниемнең янына кайттым авылга. Әнием әйтә, Апаң отпускыга чыккан, чакырт шуны, ди. Апамны чакырып кайтардым да, баламны тапшырдым да киттем Уфага экзамен сдавать итәргә. Хәзер икенче көне экзамен, сәхнә теле буенча әле. Ни, педагог бит инде безнең Корбангалиева Суфия. Килдем янына, Мин Маргарита Сидорова булам. Шушы группадан икән мин укыйм. Укый алмадым. Ташкы сессиядә дә, язгысында да булмадым. Нәрсә эшләргә миңа, дидем. Әллә тагын, мин сине белмим, ди. Теләсә нәрсә эшлә, дип тә әйтми инде. Мин әйтәм, хәзер мин экзамен, экзамен сдавать итмәсәм, мин төшеп калам, дидем. Ну, әгәр дә инде иртәгә экзаменга кертсәләр, сезнең группа, Шыгырьләр әзер ме, әзер түгел ме, ансы синең проблемалар, ди. Мин сине да күчү, ди. Хәзер мин йөгереп кенә бардым бит мин библиотекага. Ятлыйм шыгырьләр. Кайттым. Холлда яшибез барыбыз да бергә. Мин әйтәм, егетләр, кызлар, ярдәм итегез инде, мине композициягә кертегез. Анда безнең Фәнзил Мөхәмметдинов, Светлана Мөхәмметдинова ерле хатыналар, Рәсилә Салимгареева, Атыпово Гөлназ, керттеләр мине композициягә. Икенче көнне экзаменга килдек. Мин утырам, калтыраем бит инде, нәрсә булып бетәр микән димен. Экзамен бетте, киттек комиссия обсуждениега. Ай, килеп утырдылар болар, минем фамилия җитте. Эй, Ходаем, әйтәм, булмагандыр инде. Корбан Галиева миңа озак кына карап торды. Ну Сидорова интересный фрукт ди. Эй, Ходаем это. Карап торды, торды да, отлично ди. Шаккаттым. Бер, бер дәресендә булмаган кеше бит инде мин. Үзем генә әзерләнгән. Эй, шатландым, эй, сөендем. Шуннан соң тагы дүрт экзамен бар бит әле. Әйе. Хәзер тагы библиотекага йөгерәм. Безнекеләр инде үзләренең конспектларын миңа бирәләр. Ничек тә ярдәм итәргә тырышалар. Шулай итеп, мин биш экзамен биш көн эчендә биреп кайттым. Аллага шөкер, балам исән-сау торган. Кышка таба мин сизә башладым хәл беткәнен. Әйтәм, болай булмый. Миңа ял кирәк. Ильяс Гиреевич белән сөйләштек тә, мине декретка чыгардылар. Биш ай калган иде әле. Шул биш ай ятып, ятып ятканнан соң инде ял итеп, хәл җыйдым, көч җыйдым, яңадан эшкә чыктым. Сезгә күп режиссерлар белән эшләргә туры килгәндер? Театрга килделәр читтән режиссерлар, хәтсез генә. 96 елны бугай Мускай Кәримнең Ай тотылган төндә спектакль өстендә эшли башладык. Режиссер итеп Фортуна Касымовна килде. Хәзер укыдык бит инде пьесаны, распределение булды, миңа Зөбәрҗәт ролен бирделәр. Ә минем нишләптер Шәфәкъ ролен уйнасы килде. Фортуна Касымовна әйтә, Маргарита, син ашыкма әле. Олырак яшьтәге образларны уйнарга җитешерсең. Син яшьрәк образларны уйнарга Тырыш дип. Әйе. Әйдә, ярар, алай булгач. Зөбәр Җәләлетдинова, Ак егет, Фирзәт Габидуллин, ул вакытта актер булып эшли иде бит инде. Бик матур спектакль килеп чыкты. Безне Казанга фестивальгә чакырдылар шушы спектакль белән. Без аннан дүрт номинация алып кайттык.

Тагы мине чакырып китерделәр театрга. Маргарита, сиңа Гертруда ролен бирәбез, ди. Бу спектакль безнең бик уңышлы булды. Безне чакырдылар Пермь өлкәсенә, Лысьва шәһәренә фестиваль Малых городов. Без инде анда критиклар тарафыннан бик зур бәя алдык һәм дә инде шушы спектакль белән Мәскәү шәһәренә Гастрольгә чакыру алдык. Безгә тагын килә торган иде режиссураны тәмамлаган студентлар, алар әкият чыгара торганнар иде инде, популяр булдылар инде алар. Казаннан да килделәр. 2008 нче елны безгә баш режиссер булып Ибрагимов Байрас Надымович килде. Ул килгәч инде театр үсеп китте, репертуарга баеды. Без Мостай Кәримнең Ташлама утны Прометей спектаклен чыгардык, мин анда Гераны уйныйм. Синнән фатир, миннән ир, Каекбаевның. Шуннан соң Әрем исе, мин анда Сара. Урманнарга керсәң, мин анда инде Хәмдүнәне уйныйм, Бүләковның Каһәрле мәхәббәттә Роза. Әйе, сез анда искиткеч Ул спектакль белән без тагы да фестивальгә бардык. Анда безнең Айрат Солтанов иң яхшы ир-ат образы өчен. Номинациясен алды. Номинация алып кайтты, әйе. И режиссурага бит инде. Минем репертуар бай иде инде шушы фәлән ел эшләп. Ә Байрат Сидонович киткәннән соң инде безгә килде Мулабаев Илнур Биктимерович баш режиссер булып. Ул берничә ел эчендә күп кенә спектакль чыгарды. Мин инде әйтер идем, барысында да булмаса, күбесендә катнаштым. Әйтәсем килә инде, Игезәкләрдә мин Рәсмәттәй образын башкарам, Аяусыз уеннарда Арбузовның мин Маша, шуннан соң инде Сөясеңме, сөймисеңме Бүләковның да Күптән түгел генә премьерасы булды. Премьерасы булды, яз көне инде мин анда карчыкны уйныйм. Минем партнер Фәнзил Мөхәмметдинов. Фәнзил көлә инде ул. Мин ди сәхнәдә ди син минем ди унынчы хатын булдың инде ди. Без аның белән күп спектакльдә шулай партнерлар инде ирле-хатынлы уйныйбыз. Яз көне минем юбилей кичәсем булырга тиеш иде. Дөньяда булган шушы вакыйгалар белән сәбәпле минем юбилеем күчерелде, көзгелеккә калды. Җәй көне Асад Надырович Зиганшин килеп, безгә шушы тау астында тал елый, Жеребцовның драмасын куйды. Ул инде шушы Бөек Ватан сугышы 75 еллыгына багышланган спектакль бит инде. Без аны кичә күрсәттек тамашачыга, чөнки безнең театр эшли башлады. Әле инде без тагы бер спектакль өстендә эшлибез, Тушкино. Ул Әле үлгәнче дип атала. Мин Татьяна образын башкарам. Ә инде минем юбилей ноябрь аенда булачак, Калаберса, тамашачы сорый, көтә, килегез, мин сезне чакырам, көтеп калам. Менә шушылай безнең театр ачылгач та менә көн дә спектакльләр куелган. Элеккегеләрен дә, яңаларын да күрсәтәбез. Шушы 30 ел эчендә күп кенә кичерелде, күп образлар тудырдым. Мин үз эшем белән канәгатьмен. Коллегаларны яратам мин, хөрмәт итәм. Партнер буларак та, кеше буларак та. Бергә эшләргә язсын, киләчәктә дә. Безнең коллектив бәләкәй, шуның өчен без бер-беребезнең кадерен белеп кенә торабыз. Халык безне ярата, хөрмәт итә, бигрәк тә Туймазы шәһәрендәге тамашачы. Килегез, йөрегез, Безне яратыгыз, зур рәхмәт. Маргарета, сезгә бик зур рәхмәт. Иҗат чишмәгез һич кайчан саекмасын. Рәхмәтегез. Исән булыгыз.